Kull nifs fih storja. U qed infittxu dar li ġiet ikkonvertita f'mużew. Mela n-nies tal-belt kien jiġi jiskarta hawnhekk La Valette. Su kannella bid-disinji tondi. Issa ħa ninżlu fir-razzett il-qadim. Tlaqna ħa naraw x'ħa nsibu. Xi ħaġa li hija unika għal Malta kollha. Mela l-aħwa jiena ħa jġenninni da John Howe bl-affarijiet li qed jgħidli. Għaddejt minn taħt dil-arkata. CNG Trek Ventures, in collaboration with. CNG Photography, a solo adventure shop.
Mela, nilqgħukom magħna għal vlog ieħor. Illum ġejna ġo Bormla jew Birmula jew Birmula, whatever. Il-knisja warajna, knisja warajna, u qed nfittxu dar li ġiet ikkonvertita f'mużew. Mela, wasalna fejn id-dar Birmula, taw taraw, ħaltqajna ma' John Vella, grazzi John tal-istedina tiegħek. U nidħlu naraw, nidħlu naraw x'ħansibu tagħna. Mela, tħadna mill-bib ta' barra u l-ewwel ma' xom riħa ta' żejt tal-kittin. Mela, kif tistgħu taraw, Quddiemna qed nara ħafna affarijiet jien u nkwatri. Kif kienet oriġinarjament, John, id-dar hawnhekk? Oriġinarjament hekk immorru anke qabel ġifieri qabel dan is-seklu. Hawnhekk kien hawn antiporta sħiħa tasal sal-art. Fejn hemm dik il-biċċa kienet tibqa' nieżla. Dik hemm kien hemm bil-antiporta b'kollox tasal sal-art. Maż-żmien jidher li neħħewha r-residenti li kien hawnhekk. U kemm għandha żmien dil-binja kemm għandha żmien wieħed u ieħor? Il-binja niftakar minn isfel s'issa li sibna huwa żgur li ġiet rimodellata fi żmien l-Għarab, ġifieri qabel kellek binja li l-Għarab irranġaw. Mill-affarijiet li sibna hawnhekk s'issa anke aħna bqajna skantati għax anke rnexxielna mmorru lura sibna affarijiet mill-Paleolitiku. Paleolitiku f'liema żmien. Paleolitiku qed imur 10,000, 12,000 sena qabel Kristu, ġifieri ħoj. Maddu, fi eh, history.
Immaġina kemm għaddew nies minn hawn. Qed jgħid li Ġon l-ewwel ħaġa, dik x'inhi Ġon? Eh, dik hija l-fdal tal-antipor tal-antika. Iva. Eh, tmur lura dik hija riċiklata minn ġifen tas-seklu 16. Riċikla tal-imparti minna ġifieri. Kollha kemm kienet, kollha kemm kien nota ġifieri fuq asimetrija m'għandek fit-twieqi Blasek dina ġifiri mill-istorja ta' nis li xeddulna hawnhekk minn kien jidħol żgħira hawnhekk meta kienet għadha sħiħa. Jedulna li hemmhekk ukoll kellhom tip ta' liedna magħmula minn l-injam u fuqha kellha l-armi tal-Gran Mastri li kienu joqogħdu ġod id-dar. Għall-bidu ma nmennihomx, sakemm imbagħad irnexxieli nsib djarju anka barra minn Malta u fil-fatt qed jirrakkonta kif anka Lavallet kien jiġi ġod id-dar biex joqgħod kwiet

Suq tal-antik, li kienu joffru servizzi bl-antik. Per eżempju, semmilna xi waħda minnhom. Waħda minnhom, per eżempju, interessanti hija di. Din hija lista għal tiġ. Xorb li kienu għal tiġ dak iż-żmien. Dika kienet swejt 3 liri u xelin. 3 liri u xelin. Kollox 3 liri?
Eżatt. 3 liri u xelin qegħdin ngħidu isu bejn wieħed u ieħor 2 euros 50 tal-lum. Tiċkollu. Illum għas tixtrif li xkun wieħed. Oh, żgur. Illum kulħadd tileglek. Tixorbux is-suq, laħwa tixorbux is-suq. Aħna dejn ukoll hawn ġew hawn rikkezzi kbar, rikkezzi mhux deb u fid-dawn barra, semma tant hawn antikitajiet. Dawn huma l-ewwel frames li kellu John, kif tistgħu taraw bil-plastik, però qed jgħid li ħaj modernizzhom ftit, ħaj jagħmilhom kwatru kif suppost.

Isfel li kien ir-razzett l-antik. Mela din entrata sewwa.
U mbagħad minn hemmhekk tinżel għal isfel. Minn hemm tinżel għal dak li kien ir-razzett l-antik. Hawnhekk hija. Kantina jew le, jew għandu x'taqsam. Le mhijiex kantina, hija razzett fil-fatt antik. Estra. Għax hemm anka twieqi kien jagħtu għal barra hemm kollox. Għalaj, għalaj. Eh, hawnhekk għandek il-livell li għandu hekk seta' kien mibni qabel ħafna il-kavallieri fil-fatt. Anka mill-ħitan hawnhekk għaw parti mill-ħajt li taf tmur lura l-1200. U jidru anka t-tibdil fil- Hawnhekk tneħħew ħnejja. Ah, u kienu ħnejja naħseb sar reġa' di rimodellat il-turġien ta' web. U mbagħad għandek fuq li huwa s-sala dik dak li ħanajdu hekk żvilupp aktar u iktar wara l-assedju. Fuq kien jeżisti fl-assedju għandna anka graffit ta' Tork, l-uniku wieħed naħseb li nafu f'Malta ta' Arċier Ottoman. Graffit mal-ħajt? Graffit mal-ħajt.
Nistgħu naraw issa ġifieri.
Fil-fatt ġifieri dak hu xi ħaġa li l-unika ħaġa li nistgħu ngħidu forsi ħallew. Ħaġa tajba.
Eżatt. Mela aħna s-soltu ngorru ħabba l-graffiti, però hawnhekk qegħdin vera fosthom il-graffiti, ġifieri Il-graffiti li nsibu fil-postijiet abbandunati huma kkundannati però f'dawn il-postijiet huma rikkezza u ta' importanza kbira. Mela hawnhekk jien qed nintilef meta inti tgħidli affarijiet John. Qed tgħidli li hawnhekk din tieqa ma kinitx hawn u fetħuha għad-dawl, fetħuha fi żmien John, jiġifieri. U kien qalli li hawnhekk barra kien ikollhom it-toilet. Issa jiena niftakar li jew għall-inqas naf li kien hawn ċertu djar antiki li kien ikollhom it-toilet fil-bitħa. U qed jgħidli John Kien hawn żmien, jiġifieri aħna qas nikkunsidrawha din, li aqqas kellhom toilet id-dar ġewwa. Hu kien qed jgħidli x'kien hawn xi toroq. Qisu fis-snin 1970s aw fis-73, 76, kienet ħarġet skema min-naħa tal-Gvern Malti dak iż-żmien biex jgħin lin-nies, b'mod speċjali f'dawn l-inħawi fejn ma kellekx la l-provvista tad-dawl, la l-provvista tal-ilma U fuq kollox riedu jegħnuhom biex isma' ġod-dar inti jkollok it-toilet u d-drenaġġ biex tista' Laqqas kellhom toilet dak iż-żmien. Nineteen seventies qed ngħidu ġifieri mhux xi żmien ilu da. Kemm qed ngħidu 50 sena ilu, 60 sena ilu? Eżatt. Immaġina d-dar bla toilet u llum aħna bit-toilet bl-ensuite ġifieri llum qed inlussu qed lejl antik. Mela, hawn ġew, jien qed nintilef one, l-irwejjaħ qed ifakruni vera F'ambjent antik, kull ma tara, kull fejn tara hawn kollox antikità. Dawn x'inhuma John? Bieb il-polvristi, bieb Bormla kif qed taraw, Triq Nelson. Sa ftit ta' żmien ilu qabel, niftakar, qabel l-ewwel snin tal-Kunsilli, it-toroq ġeneralment kienu jkunu jew misbugħa fuq il-ħitan, L-isem tat-toroq. jew issibhom fuq l-injam jew inkella ħa ssibhom fuq il-pjanċi taż-żingu kif kienu dawk. Hawnhekk fin-1995 96 fl-ewwel Kunsill kienu inbidlu u saru taċ-ċeramika. Xi tgħidli fuq Bormla, Birmula, x'inhi r-relazzjoni? Mela, nifhem, il-Bormla propjament l-isem tagħha. Qaltilna xi ħaġa Xarmejn fil-vlog ta' qabel imma ma nafx. Burmula.
Sewwa? Burmula jew Birmula? Burmula.
Burmula. Issa, propjament dak il-u fil-Malti ma kinitx tinħass. Kent Burmla. Burmla.
Però l-oriġini tagħha, anke għamilt riċerka ġifier li hija ppubblikata llum il-ġurnata, e, hija ż-żewġ kelmiet bur li tfisser port fl-Għarbi u l-mimlat li tfisser port fil-Feniċju. Sewwa, ġifieri. Dan ċ-ċiklopedija ta' raġel. E, mir-riċerka joħroġ li Burmla tlaqt l-isem lil Malta. Ukoll.
Għax oriġinarjament kienet l-imlat. L-imlat, erġa' jgħidilha. Imlat, imlat hija l, ġifieri post fejn inti ssib il-kenn. All right, all right. Imlat. Għal dawk kollha li jħobbu l-Malti, ġenna, le?
L-isem li tawna il-Feniċi bħal Malta, dak li kien l-għajnun. U fil-fatt l-isem tal-port Baqa' hu mfakkar li iktarx u l-iktar kien isir popolari man-nies.
Mela, qed naraw hawnhekk biċċiet tal-fuħħar, John le, mhm. biċċiet tal-fuħħar, u x'inhu ma żadda u l-biċċiet eh, tal-fuħħar. Dawn huma parti żgħira mill-kollezzjoni ta' fdalijiet li sibna f'parti minn dik li huwa r-razzett isfel. Aw ġew stess ġifieri kollox kollox eh, Hemmhekk kien hemm parti fejn kienu Jarmu matul iż-żmien l-affarijiet li m'għandhomx bżonn. Dak li kien ħmieġ għalihom u żejjed, għalina spiċċa parti mill-istorja li nistgħu ngħidu ħafna fuq. Biċċiet mill-ġarar naħseb u biċċiet tal-ġarar xawa. Għandek eh, borom, għandek ehm, reċipjenti oħrajn, għandek il-plattini, għandek l-imsiba. Dawk l-imsiba ħarġu. Eh, interessanti dawk imorru żminijiet differenti, għandek Il-Kartaġiniż, għandek ir-Ruman jew aħjar l-era Kristjana ta' żmien Ruman, rar ismu huwa il-Minoan. Dak il-fuħar Minoan ġo Malta nstab f'Bormla biss. Dak xi ħaġa interessanti għaliex għax kellek il-port. La min jiġi irid ippartat. Għanna dak il-tem taħ, dak huwa. Eh, Dan tal-kulur? Jew tal-ġebla. Tal-ġebla. Eh, Jgħet rasu l-isfel apposta ta' jibdi għaliex. Dak huwa. Għandu xi engraving fil-qiegħ? Jekk tħares leħ, taħsbu ma jris. Propjament dak huwa kejl tal-qam għaliex għax taħt għandu marka li hija kitba ta' Kreta ta' badwar 1500 sena qabel Kristu. Il-istri Sawa u li tfisser dik hija tfisser qamħ. Eh, kif spiċċa Malta? Qed naraw il-kitba hemmhekk.
Eh, kif spiċċa Malta, interessanti. Għaliex għax
il-baħħara kienu meta tħallu l-port. Jekk għandek noqqas ta' ikel titparta xi ħaġa. Biex tħalla tal-ikel.
Eżatt. U minn kien hawn jidher li dak oġbu allura partat miegħu. Vazo, xejdu li dan. Zinġla għall-aġna. Biex kienu jagħmlu taħlita ta' xi ħaġa. Kienet tinaġen l-aġina biex tagħmel il-ħobs. Hekk tinnota għandha t-toqob ukoll għaliex. It-toqob kienu jagħmluhom biex lila jaqtawha mill-art u l-insetti ma jmorru l għall-aġna. Dak jagħmellek l-istudju, tispiċċa minn għajnek. Xi ħaġa interessanti hija Din għalkemm toħodna lura fin-nineteen fifties diġà kellha l-fonts bil-Malti. Tara?
Ċ bit-tikka. Eħe, hawnhekk jidher li kellha żeta bit-tikka wkoll għandek il-ġ bit-tikka. Strina din.
Dawn ma ġewx mal-kompjuter. Żeta bit-tikka hekk qiegħda. Ma ġewx mal-kompjuter għax fil-fatt kienu diġà vvintati qabel. U di tal-ema sena qed nimmorru? Dik għal 1953 bej wieħed u ieħor. Hawnhekk qed jgħidilna 1953.
Mela, sibna għandna ktieb hawnhekk l-aħwa. Dak il-ktieb John qed jgħidli tal-ema tal-ema żmien John? 1607. 1607. U x'għandu partikolari dak il-ktieb John? Interessanti fih dak huwa studju ta' ġeografija tal-affarijiet ta' li naraw fis-smewwiet, però interessanti ħafna hemm l-argument dwar id-dinja jekk hix tonda, jekk hix ċatta, jekk hix kwadra. Iżda l-affarijiet. Kien għadhom ma ddeċidewx li d-dinja tonda, kien għadhom jaħsbu li hemm ix-xifer u taqa' 'l isfel. U x'hawn iktar hawn? Dawn moniti jew? Il-lira Maltija? Moniti ta' Malta. 50 cent.
Għandek minn żmien l-Ingliżi, batiela ġifieri sal-ċentru. Minn żmien l-Ingliżi minn hawn? Sal-ċentru.
Qabel dħalna fl-Ewropa.

Aha, hija. U hemm ukoll dawk li jissejħu pereżempju sonetti. Sonetti xinu? Sonetti ta' poezija. Ħafna karti mqattajn li naraw fil-festi, imma fil-fatt kienu jkunu tip ta' karti eh, li fuqhom jiġi midbuħ il-poezija biex titkanta mbagħad Waqt il-purċissjoni jew waqt. Innotajt li qed il-kelma midbuħ, midbuħ.
Stampat ġifieri. Stampat, all right. Tara dak li Malti qed nitilfuh, fimnalla għandna nies bħal Ġon. U fuq x'għandna Ġon? Churchill, Roosevelt, meet in Malta. Aw fil-gwerra, eh, Churchill, Roosevelt kienu intaqgħu Malta biex jaraw se jagħmlu fimni fil-gwerra. Eh, u anka fil-fatt l-oħrajja eh, meta ġiet imsejħa il-rebħa Fuq il-forzi ħa niftehmu hekk faxxisti u nażisti ta' dak iż-żmien. Aħna fi żmien iktar modern kellna l-Bush u l-Gorbachev meta ġew jiltaqgħu Malta u daw dak iż-żmien jiġifieri anke hawnhekk kien jintuża u din oħra jkellmuna l-kurat tagħna. Gazzetta li kienet toħroġ għal Bormla. Kospiko. Hawnhekk kien hawn Alias Gallura li kien bnidem ta' erf sewwa ġifieri kien studjus ħafna eh, u kien ukoll wasal fin-1954 jibda jipproduċi eh, gazzetta propja għal Bormla. Ħanizlu biċ-ċoħra ġodha l-post. Għawek x'kien għaw ġon dil-kamra xini għadha? Xina propjament kienet għaw bitħaper ta' pero f'livell iktar għoli mill-razzett ta' isfel. Meta u taħt għandna razzetta għadna rridu ninżlu. Ija.
Fil-fatt hawnhekk kellek fuq naħa kellek il-parti tad-dar fejn jorqdu u anka kellek il-dik li hija l-kamra fejn kienu jweldu. Ġifieri hemmhekk, hemm ġew fejn rajna l-affarijiet tal-qamħ kienu jweldu hemm ġew. Eh, dawn kienu propjament kmamar tas-solda. Ah, alright. U dix kienet di li tawek il-kbir. Eh, le, di l-kamra kienet tkun il-kamra Bitħaw?
Le, le, jinti tintuża bħala parti u koll mid-dar. Fejn għaf għandek għandek robba ta' tip ta' farijiet. Ija, gradenza huwa il-sedil li kien sedil tal-injam. Li nedulu l-vas, tip ta' poti ħanedu għek. Biex meta għandek bidem jew anzjan jew marit jien edha fuqu minn mela. ma jbati. Liħor huwa però huwa tip ta' kontejner eh, ieħor li fih kien jitqiegħed dan il-vas. Sintendi tqedu minn hawn. Qed tidħol minn hawn. Sewwa tqedu hemm u kellek latu jingħalaq. U kien madana apparti jekk kien jinġar. Sewwa. Dan kien jinġar għal ġol kamra ta' fejn jorqod is-sinjur. Ejja. Biex il-kumdità ma toqgħodx toħroġ tiksaħu. Eh, ma xejn miskin bil-lejl.
Imbagħad filgħodu miskin.
Inkella bil-lejl eh, joħroġ u tiksaħlu l-patata. Issa ħaninżlu fir-razzett il-qadim. Tlaqna ħanaraw x'ħansibu. U din qed ngħidu mhijiex il-kantina ġon aħna? Le, le mhijiex, fil-fatt hija mibnija mhijiex imħafra fil-blat, imma peress li hawnhekk għandek l-olja ħanifhem mibni ma' l-olja, dak li jkun mibni isfel. Kien jiġi ground floor. Su taħt. Eżatt.
Bħalma kienet il-knisja l-mitfuna li hemm kienet ġistulari l-lum ma kien fil-blat terġa'.
Però kienet fil-ġemp tal-wid, ma kienx taħt. Eh, hawnhekk qegħdin naraw dak li huwa l-fuklar. Ġo kienu jsajru. Hawnhekk kienu jsajru u hawnhekk kienu jaħmu, dak huwa l-forn. Il-forn.
Mela, l-aħwa u hekk qed inħoss li qisni qiegħed ġo xi biċċa art jien għadnet nistudjaw kif qed taraw ġo għadu Qed jistudja l-affarijiet hawnhekk qed hawn ir-radam l-irdiem ara u għadu qed jiskopri John jiġifieri hemm taħt jista' jkun għad hemm ehm, remains fdalijiet li jistgħu jgħidulna iktar fuq l-istorja ta' d-dar. Jekk insibu pereżempju xi ħaġa mormija mal-art li kienu jieklu huma u jarmuha, dik tirrifletti eh, l-affarijiet li kienu jieklu, ġifieri ma nistgħux naqbdu u narmu Irridu jistudjaw, bħal m'qed jagħmel John, kull ħaġa li ssir. Mela, tafu li ftit ilu morna l-Etna aħna u bdejt nipprova nfehmkom il-tip ta' ġebel li kien hemm u sibna meta morna fl-Etna li jien kont minn għalija li l-lava tqila però poruża ħafna u John qed jgħidli hawnhekk li din il-ġebla vera ħafifa di, forsi tiżen kemm tiżen di? 50 grams? Naqra inqas. Biċċa taħsibha ġebla kbira u John qed jgħidli, għidilna John, kif ġiet hawn, kif spiċċat Malta. ħaffifa.
Malta ma kellniex affarijiet vulkaniċi, allura n-nies ta' qabel kienu biex jiddubbaw daw it-tip ta' ta' ġebel li kienu jistgħu jużawhom kienu jippartu mod speċjali ma' sqallija. U inti qed li ħaffifa, illa hi ħaffifa. Ħaffifa xi oġġett ħafif. Għalhekk. Dawn huma affarijiet xogħlijiet tal-ġebel li sibna. Qegħdin nippruvaw dejjem naqdu. Interessanti fosthom huwa l-fdal tal-fuklar li kien hemm fuq li kien għaw inħaraq fi żmien il-Franċiżi u għandek ukoll fdalijiet ta' dik li tidher li hija statwa. Bħala sissarna ma sibniex. Issa kif taf li statwa ġon? Għaliex għax meta provajna naqbdu ħadna ritratti tal-ġiġi xpartiet. Dawwarni għom għamilni għom fuq xuxin. Għax hawnhekk hawn biċċa nieqsa. Ala mhux se tagħmilhom inkella jinkisrulek? Jidhru li huma isa parti minn miż-żaqq l-isfel ta' statwa ta' żmien jew Neolitiku jew żmien Feniċju. Għad irridu nqabblu, hekk ma nsibux xi ħaġa li tixbaħha, huwa diffiċli li tagħti data.
Mela l-aħwa jiena ħajġennin il-ġurnal, ebla affarijiet li qed jgħidli. Għaddejt minn taħt l-arkata, U ovvja minn għalija daw xi tliet girfiet jien. Ħa naraw. Ħa nitfi dad-dawl. Ara. Qed tarawhom hemm dik, dak il-girfa taw. Dil-grif taw hekk. Daw il-grif taw. U daw il-grif taw hekk. Salib dak. Eżu salib. Issa John qed jgħidli li daw huma tliet triponiċi fil Tliet triponiċi.
U kif taf inti li huma tliet triponiċi? Le, ovvjament għax nistudja. Imma kont qed tgħidli xi eh, ħaġa fuq il- eh, Fil-fatt, eh, it-triponiċi mhux suppost qegħdin fuq arkata li xi aħna tallimna dejjem li r-Rumani inventaw l-arkata allura ġiet wara. Kif sabu ruħhom hemm? F'din id-dar għandna ħafna dik li hija rabta mal-Kavallieri Templari. Għandna anke s-salgħaleb tagħhom. Huma tip ta' kavallieri li kienu imorru fl-art imqaddsa biex jiddefendu l-affarijiet ta' insara. Sewwa. U daw kienu jivvjaġġaw. Għax kavallieri ospitalieri u daw. Ta' San Ġwann.
U l-Templari kienu għaw propjament kien l-ek differenza kienet. Templari kienu magħmula mill-fqar. Imma peress li kienu nies bil-għaqal, irnexxielhom jagħmlu l-banek, irnexxielhom dak iż-żmien jagħmlu ċ-ċekkijiet. U saru sinjuri iktar mill-fatt, fil-fatt minn rejjiet, pereżempju, ta' Franza u dak l-affarijiet, tant li ppruvaw jeqirduhom. U dawk kienu jivvjaġġaw ukoll mal-kruċjati, man-nies u hekk, fosthom anke kienu jgħaddu hawn Malta. Dik hija xhieda ġifieri ta' ovvjament ta' kellek il-porta u l-ewwel ma jsibu fejn jistgħu joqogħdu kienu joqogħdu imma kienu jħallu anke l-marki tagħhom.
Wasalna issa ħdej il-bir, il-ħerża tal-bir kif qed taraw. Ħadra blu mġita naħseb fih ilma ġon. Iva wkoll.
Fih ta?
Iva jidher li fih. U kemm kemm taħseb li hu font? Ġieli, eh, nżiltu hawn isfel? Font bejn 21 18 il-piż. 18 il-piet. Eh, u s-saqaf eh, tiegħu. Is-saqaf jidher li huwa magħmul fuq il-ħnejja, iktar tip isu ta' ġibja mill-li bħal bir. Imma ġifieri xem fil- fil-ħama sistadna ma kellix ċans li U xaw partikolari fuq dik kont tgħidli. Għal-ħerża li hija tonda minn ġebla waħda, l-oħra l-fatt li ieħor huwa li meta kienu jtellgħu l-ilma bis-satal jew bil-bomblu hawnhekk ma kien jinħela xejn għaliex għax huma kienu pprovdew ukoll toqba fejn l-ilma żejjed imur jerġa' ġol biex ma jinħelix.
Biex jiġifieri jekk ikun hawn l-ilmaw, eh, jibqa' nieżel u minn din naħa għammi it-toqba l-oħra għallu ma missux. Kienu importanti l-ilma li jom ħafna. L-ilma eh, lejxin fil-fatt kien ta' ħafna familju.
Hawnhekk kull nifs li tieħu, kull nifs fih storja. U John x'għandna u Joe? Dawn huma ukoll xogħlijiet tal-ġebel li sibna fil-fatt mitluqa hemmhekk ġo dik il-biċċa ta' taħt it-taraġ. Interessanti ħafna hawnhekk jidher li kien hawn xi ħadd li kien jaħdem il-foħħar. Iva, rota tal-foħħar, foħħari. Ilala mhux fuħħar, rot ta' Le, għax il-fuħħari huwa l-bniedem li jaħdem il-fuħħar. Ah, right, all right, rot ta' fuħħar.
Għandek ukoll ġebel li kienu jintużaw meta kienu hawnhekk jasru żebbuġ. Din?
Dik tal-toqba hemmhekk biex jissaffa qabel jintafa' ġol-bir. Kellek dik hija parti mill-fukla Roman antik. Disaw? Eh, dik biss.
Dik kolonna.
Dik hija kolonna.
Sissa però għadna ma sibniex data għaliha. Eh, interessanti ħafna hija li fil-fatt fin-nofs kellha dan l-esagonu hawnhekk. Asagonu x'inhu asagonu? Huwa figura b'sitt faċċati. Hexagon.
Hexagon dik Hexagon asagonu. Ma, għas isma' xommi dilettanta ta' klim bil-Malti. Asagonu, hexagon qatt ma smajtu fuq Griega propja.
Griega.
Asagonu.
Umbat għandek daw li jafu jmorru lura wkoll għaż-żmien Neolitiku. Biex instabu hawnhekk sintendi li kien hawn xi ħaġa qabel Neolitika fuq il-post ukoll.
Ġara hawnhekk xi ġumnija wkoll oħra. Le, dak huwa ftuħ għall-arja kien sar bħala vent. Meta komplew jirranġaw fid-dar, ridu l-arja xinkella Malta u Mdita. Ħbib ħafna. Malta u l-Mdita, partners. Nirringrazzjakom lil qajtu lili u lil followers tagħna komplu għamlu subscribe ħadd komplu issegwu daw l-informazzjoni. Grazzi għal nisbħal ġon. Dedikati immens, sedan qatta ħajtu għaw U nappella li nies bħal John għandna nsibu mezz bħala Gvern, nappella lill-Gvern li John għandu full-time job tiegħu, ġifieri, apparti l-full-time job tiegħu, jiġi hawn filgħaxija, ikompli jiskava, ikompli jfittex l-affarijiet biex lilna jgħallimna l-history tagħna. Jiena nemmen li nies bħal John għandhom ikunu megħjunin kemm jew minn form di mill-Ewropa jew whatever mill-Heritage Malta xi ħaġa, appell lil min hu nkarigat. Mela issa tilgħin it-tielet solar ta' din dar. Hawnhekk hawn jigsaw puzzle kbira, taraw. Il-parza biċċiet. U di ta' di xini xi ħaġa. Dika konna żammejnija dika ġifieri eh, kienet destinata rimi propja ma dika konna żammejnija għax tirraffigura eżatt x'kien jiġri fil- fis-sala ta' fuq tagħna. Eh, strin eżatt, mela. Wieħed bieq minna jkun jista' jimmaġina aktar. Eżatt kemm kienu jsiru mm. affarijiet hawn sigriti. Daw platti tal-ramma u naħsebu. Eh, dak kienu jinħadmu mill aw mill-iskartoċ tal-balan. Eh, Malta dejjem l-affajt nirriċiklaw ma narmu. Skrata ċaħna ma tkonna zarom ma kienet qabbad naddaf bil-ġambul u bil-min jaf kemm naddaf minn daw u skrata bil-kbar. Mela, ħna trejn it-taraġ, għaw dan il-graffiti, għawra, ma nafx kux taraw, forma ta' ta' xini. Dana naf ngħidilkom jiena, daw kienu jagħmluhom fi żmien meta fi żmien il-gwerra u hekk min jiġi lura minn fuq il-baħar bħala ringrazzjament Flok kien jagħti pittura jew xi ħaġa, ġieli kienu jgirfu daw mal-knejjes u hekk vera ġon jew eh, jew xi ħaġa oħra. Għandha storja oħra.
Eh, mela jien minn għalija nafu ma nafx xejn. Għidilna ġon, għidilna. Inti qed tajjeb. Eh, mal-knejjes eħe kienu jsiru bħala wedijiet jew affarijiet hekk. Dika turina hemmhekk, hemmhekk hemm ġifen Olandiż.
Olandiż kif taf li Olandiż?
Olandiż mid-disin tiegħu, mill-format tiegħu, mill-luħ, minn dak kollha. Daka kien fil-fatt jittrasporta l-merkanzija mill-Mediterran għall-Baħar tat-Tramuntana, ġifieri dawk kienu nies ħa ngħidu hekk li jurik li xi ħadd hawn ġew kien involut fil-kummerċ ukoll. Hi, hawn x'hawn, xi skola, dika klassi? Hawnhekk is-sala, is-sala fil-fatt aħna nużawha għal ħafna attivitajiet. Eżatt klassi di hu. Qed nara ma' graffiti mal-ħajt. Eh, dak huma d-disinji li kienu jsiru għax dina kienet hawnhekk dak li jissejjaħ il-pjano nobile. Eh, hawnhekk il-familja kienet sintendi tilqa' l-ħbieb, tilqa' min jiġi minna. Il-ħajja matul il-ġurnata l-parti l-kbira kienet issiraw fuq sakemm is-sefturi jnaddfu il-kmamar tas-sodda u isfel kollu. Ma naraw mill-viċin daw il-graffiti qed ngħidilkom. Tarom l-isbgħajna jibqgħu tilgħin sa fuq u hemm ukoll lejer minn fuq su kannella bid-disinji tondi bil-Mula Heritage House and Museum. U ċaħġa li hija unika għal Malta kollha ukoll. U propju dak, ara li jirnexxilek xtaqta x'inhu. Dak huwa Archie Rottoman li tul l-assedju kien f'din id-dar, għaliex għax din id-dar tul l-assedju fil-fatt inħakmet mill-Ottomani. U sabet ruħha wkoll fuq il-frontiera tal-battalja għaliex għax id-djar li kien hawn minn hawn sa fuq il-foss tal-Birgu dak kienu twaqqgħu biex ma jintużawx mill-għadu. Mela, John, grazzi tal-ta' did-dawra ma' did-dar b'Irmula ġewwa Bormla. Meta meta nerġgħu meta jgħaddi kollox il-Covid, inħeġġiġkom biex tiġu żżuruha did-dar għax hawn history kbira. John jieħu paċenzja kbira, idur u jnaddaf u għadu għaddej bl-iskavi s'issa. Ehm, intom komplu segwu, eh, keep on subscribing, keep on giving us your comments. Until next time, saħħa u sliem.
Thanks for watching. Remember to subscribe, like and share.
Mela jiena mill ftit li qrajt dwar dwar John naf li għandek x'taqsam xi ħaġa mal-post ta' John. Jiena misterek il-postier, insellem minn hawn id-dadi jagħmel il-45 sena posta ġifieri għal qalbu ħafna. John, u inti minn postier kif kif tifhem kif għandek din l-informazzjoni kollha dik żmien Biżantini u dik? Eh, le ħa niftehma, kiena ġifieri x-xogħol tal-posta kien jgħinni ħafna għaliex aħna konna Nispiċċaw fis-sagħtejn eqs 20 ta' waranofsinhar. Tkun lest. Allura jew hekk jew inkella tkun f'xi post li biex shift. Allura dak il-ħin li jifdallek inti trid tara kif timlieh. Kif ħa timlieh. U għeni ħafna biex ikolli ċ-ċans naqra, nfittex, nistudja u l-iktar oġġetti interessanti għalija kienu arkeoloġija u storja. Imma inti pereżempju mort università tagħmel xi kors jew? Dak iż-żmien le.
Dak iż-żmien ma kienx hawn arkeoloġija. Ma kienx hawn kors?
Le. Kemm qed ngħidu ilu?
Qed ngħidlek ġifieri 79 xi ħaġa hekk trid tgħin ngħidi. Eh, u mbagħad ġifieri maż-żmien komplejt jien. Eh, ġifieri issa rajt l-aħħar biċċa x'ċajt anke. Imma kont tagħmel research fuq ix, kodba għax dak inti dak żmien internet ma Kont imur kellix. infittex anke dokument il-librerija, il-biblioteka, eh, kont infittex ukoll ġifieri hawn eh, dokumenti fejn naf jiena l-parroċċa u affarijiet hekk imma dejjem int limitat. Allura ehm, l-internet sintendi għena waħda sew.